Morma isaa kana irratti marattee jettee wa araaduu qatlahaa bofti tun immoo marattee dhiiga isaa xuuxxi foon isaa nyaatti jedhan ummanni achi keessa taa'u isi ajjeesuu barbaade jedhan wayita isi ajjeesuu barbaade faqaalati ilhayyatu laa ilaaha illallah muhammadun rasulullah ataqtulunii walaysa lii dhanbun walaa khaxa'un akkana jette aboo wallahi akkamitti dubbatte naan hin je'in malee rabbiin si uume rabbiin bishaan irraa si baase wallahi bofa dubbisuun dadhabu rabbi maal jette ree bofti laa ilaaha illallah muhammadun rasulullah akkana jettee wayta isin akkana jette maal jette eegasii mootunuyyuu ataqtulunii walaysa lii dhanbun sila na ajjeesuu addanii haala anaa kanaaf Zambiin takka Maasiyaan takka anaaf hin taaneen na ajjeesu heddani akkana jettee gaafatte abboo. Eh, Akkas jettee isin gaafannan eh, ummanni immoo tunuu wayita isaan ajjeesuuf itti deeme maal ta'eeree maal badiin isaa maal jedhanii gaafatan. Maal jedhanii gaafatanii yennaan maal jetteen duutu tun badii sadii qaba jetteen. Caqafadhaa badii sadii qaba jetteen. Murti tun. tokkoffaa irratti idaa sami al adhaana lam yujiibu yoo mootunuu yoo adhaana dhagahu hin awwaatu jetteen tokkoffaa irratti adhaana yoo dhagahu hin awwaatu jetteen lammaffaa irratti

Akkasdha wallahi kuno guyyaa santu dhufooda ganaa laal guyyaa arrabni nuti amma haasofnuun kun cal'isee guyyaa mootunuu yoo qaamni keenya harki miilli qaamni kee kun ragaasi bahu dhufa har'an tan ammoo waan har'a dhageette kan guyyaa gurri kee ragaasi bahu dhufa obboleessa kiyya waan dhageenne kan itti dalaguun waan asirraa dhageenne itti dalaguun dirqama wallah nama itti dalagu rabbi nu haa taasi jara keenya akkas kaa daawaa awwaatu dhageeffatun akkasuma insha Allah dirqama isinin jedha obbolewwan kiyya isin kullii keessan rabbi isin haa milkeessu ani awwalumaa yoo naa kennan sagantaa irraa bu'u hin beeku isin kullii keessan jira warra as keessa jirtan kan moo niyyaan isaa as keessa jiru ka qaaman as keessa hin jirre ka niyyaan isaa as keessa jirullee rabbi nu haa milkeessu akkasuma insha Allah warra mootunuyyuu du'aayi nu nama dhaamatee du'aayi nu godhaa jedhu kulli isaa rabbi haa milkeessu

Waa kulli irraayuu wanni ati itti hajomtu hin jiru. Wanni nuti hajomnu addunyaa tana irratti milkaahudha. Wanni nuti hajomnu addunyaa tana irratti Rabbiin biraa milkaahudha. Rabbii keenna biraa Rabbi nu haa milkeessu. Akkas kaa milki wanni itti debi'ee isin haa milkeessu dhuf kanaafi isin kulli keenna yommuu tunuuyuu jannatul firdoosin nama dhaalu Rabbi nu haa taasisu. Nama kanumatti ilaalaa. Guyyaa qiyaamaa laal jannata keessatti wal argu rabbi nu haa taasisu akkasuma ka jabaadhaa jabaadhaa waan khayri irra jirtanii du'aa'ii nuu godhaa ofillee du'aa'ii kadhaa du'aa'iin akkuma rasuulli rabbi jedhan qeebalamtuudha addu'aa'u silaahul mu'min jedhan akkasuma du'aa'iin tuni wantee mu'minaa wanti waan waraana wayii ofirraa deebisaniini akkasuma kan inshaallah aniin kun baay'ee adaba dhaballee Aniin kun baay'ee afaan kanallee jarjara. Yoonin isinirra dheeradhellee, yoonin immoo ani isinitti guddisellee, yoo ani waa balleessellee, dhiifama isin kulliin keessanuu affoon affoon maaliif jennaan namni har'an tana yoo walitti zannii bade yookaan wal argaan qiyaamaadha wal arguunu hin jirtu. Inshaa Allah. Yoon ani waa balleesse wallaahi badii tiyya sana inshaa'allaah irraa na deebiftan jedhee yaada akkasuma kaa rabbi isin haa milkeessu milkaayaa isiniin jedha inshaa'allaah qissaa reebii yoo ta'e irraa hafte illee gaaf biraa itti guutetiin fida akkas kaa rabbi isin haa milkeessu walumaan isiniin jedha inshaa'allaah rabbanaa aatinaa fid duniyaa hasanaa wafil aakhiraati hasanaa waqinaa azaabannaar

haasawuu qofa osoo hin taane namni kamiyyuu namni as taa'ee waa dhageeffatu haasawa asirraa haasawamu keessaa waan wayii fudhatee irraa fayyadamuun barbaachisaadha. Namni kamiyyuu haasaa haasaa lafatti haasaama osoo hin taane namatti haasaama waan ta'eef dhaamsa bareedaa nuu dhaamaa turanii. Dhaamsa gaarii waan qalbii namaa jiisu. Namni kamiiyyuu waan asirraa dhaamamu kana fudhannee osoo itti fayyadamnee gaariidha. Maaf jennaan si fayyada malee nama nama fudhate san fayyada malee nama biraa fayyaduu hin danda'u. Kanaaf namni haasahu kunis. Rabbi biraa guyyaa boruu waa argata maaliidhaaf haga ufii barate saniin dabarseera waan ta'eef yoo Rabbiin isa gaafate an gama kiyyaan dabarseera jedha waan ta'eef dubbadhu laakofsa 1.
Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dhiifama harka isinitti baasuu kiyyaa fi mee ustaaza lakkoofsa kudhan irra jirtan ol ba'aa inshaallah. Lakkoofsa tokko irratti ol ba'aa. Itti fufaa ustaaza dhiifama. Ol ba'aa ol ba'aa jedhaan yooma ta'u. Ol ba'aa. Akkasii namni kamiyyuu asirraa qooda fudhachuun waa barachuun gahee keenna haa ta'u. An qaataa haasahaa jira, qaataa isinitti haasahaa jira. Xalabul khayrii dubbadha. Xaalibul khayri.

Wallah ebibuma keessa ebibuma keessa seekkachuu dhiisaan jiru yaa ustaaza keenya akkanaa beekaa namni tokko tokko namaaf beeka rabbis dhugaa jaallatu fayyadamna Ee, ijoollee- haafoo sinu bulchuu yeroo rafne rafiitii keessa nu bulchuu qaddumitti fakkaata akkasi dhugaa keessan hiikkaata gaddinarraa gudditee seeqannaadhuma kanaaf gammachuu kana maashaallah dhugumatti Mee dhiifama gooyima. irraa hin seenne waan hin gammadne.

Akkam jirtu Ayyi. isin isin argaa jirra eessatti baddaan?
Asuman oolu. Sila asuman oolu yaa rabbi na baas.
Laayin beeku kaan tarii ganama kanaan garuu halkan halkan irra hoo sa'aatii saddeetii wayii torbaaf wayii takka filigii jettee naa ganama kana xiqqoo hirribarraan ka'u subii salaatee ta'e irra ta'a. Mee eessatti wal jalaa qaxxaamurreetti fakkaata amma mee Silkii garee keessaa hin jiru mee garee keessan sokka jennaan ilmoonni kun immoo gubbaatti ol na baase malee an ol ba'uudhaa keessa hin seenne ani. Wallaahi. Abu Musaabiin argee fayin bayi bayi deebi'aara Abu Musaab kana ijji kiyya jala kanatti Abu Musaabiin argeeti mangistii mangistii argiteeyyi mee inuma dhugumaati moo sabaqaa qabee jedheen bayi bayi deebi'aara. Akkasii mee obboleettii keenya gosa kun irraa maayikii qabadhaati itti fufaa yaa ustaazi.

Keenya Aboo kun saaf. yaa yaa baabaa keenya keenya kun rakkoo tokko hin qabu wallaahi onneedhaan wal qabannee jirra odeessi keessaa sana seera keessaatiin fi waan kana taatee fi fooliidhuma jala keenya nuyi foolii wal rukutaatee jira rakkoo tokko hin qabu ashirii akkasiiti seenaa eh, sagantaa keessan warreen immoo gadi bubuutan ol bahaa Sagalee kiyya kanatti nama gad aayya ta'e miira keessa galee namni gadi bu'bu'a ta'e hin beeku. Hawaasa keenya dhiifama. Keessumaani gammada silaallee silumaafan iyyii xiqqoo qoodeennaa ishee alfan baasa jette beetan dubbadha malee jaalladheeti mitii wallaahii. Akkasi suma jedhuu yaa dawaa kana keessa jiran keessaa takkaa sisseekka tana mee. Akkasi itti fufaa ustaazii dhiifama. Sinillee on miira keessa galtan dhiifama. Hin oolu Takka madiina dubbadhaa. ooluma.

Eh, ni galte naafi eh, gammadaanaf gammachuu argitanii gammachuu keessa kanuma kokkolfaa baraa namni as-sa'aada waan jedhan santu kan as-sa'aada bultii keessatti sa'aada gammachuu eh, inshaallah baaba nashaaxaa kana akka carraa ta'ee mee eh, yeroo qabanne jarri kun haala haa mijeessanii irraa akka dansaa wal barsiisna ijoolle akkamitti bultiin teenna akkatti ta kolfaa tana taati gandi baay'een ganda boo'ichaati beeki manni baay'een mana boo'ichaati yaa rabbi mana taaziyaan guyyaa hunda irraan dhabamne yoo yoo yoo laaluu barbaadde bultii jallatte laa ganda yeroo hunda gaddaa mataa gadi qabatuu mataa gadi cabuu Ganda guyyaa hunda ta'aziyaa mana wal hin galle, mana qur'aanni Rabbii itti hin dubbanne, mana qaala Rasuulullaahi sallallaahu aleeyhi wasallamiin itti hin jedhamne, mana a'uudhu billaahi minashayxaani rrajiim hin jedhamu. Li'annahu ma'awaa shayxaanati waan ta'eef hin hayyamu shayxaanni. Haakadhaa. Kanaaf nabi aleyh salaatu wassalaam fadhfar bidhaati diin nuun jedhan waan salphaa miti beeki yeroo tokko tokko hadiisa hadiisa tunkaxul mar'atu li arba'in nabi jedhanii barsiisan tokko namni akka gara garaatitti fahama namni dogongora irratti fahamullee inuma jira dubartii waa afurii fuudhamti yeroo jedhan waan afran san qabaatuu qabdi jechuu miti akkasitti qajeelatti fahama Waan afran san qabaatuu qabdi jechuu miti. Akka aadatitti jechuudha. Jalqabumaa akka shari'aa jechuu miti. Dubartiin akka aadatti namni kawal fuudhu waa afuriifi ati ammoo diinii filadhu siin jedhe malee nabi waan afran kana ta qabdu fuudhi siin jechaa hin jiru beeki. Akkasitti fahamaa hadiisa nabi alayhi salaatu wassalaam. Namni baay'een duniyaa laala. Duniyaa.